Wel, mae Iesu'n deutha ni yn Efengyl Ioan, pennod 15, Aroswch yno fi, ac arosai yno chi, a cewch fywyd o lawenydd, a fyddwch yn wirioneddol hapus. A mae'r geiriau yna, yn dydy, yn rhoi rhyw fath o cyfeiriad i ni at creu perthynas. Ac dyddiau yma mae'n bwysig creu perthynas gyda phawb yn dydi? Ond mae yna gymaint yn deuthau y dyddiau yma, wel ti'n gwybod Owain, ia dwi'm yn mynd i'r capel, ia dwi'm yn, dwi'm yn uh, darllen y Beibl neu dwi ddim yn gweddio, ti'n gweld dwi'm yn cael dim byd llawer allan ohono fo. A chwarae teg maen nhw'n deud o'i calonau yn dydyn. Ond be maen nhw'n disgrifio fanna ydy, os gyn nhw ddim perthynas gyda Iesu. Ac heb perthynas yna, mae'n anodd iawn timlo dim byd. A sy'n hoffi yn sydyn iawn archwilio sut fydden nhw'n greu perthynas gyda Iesu. I greu perthynas, mae rhaid cael cyfeillgarwch yn does? Meddyliwch am rhywun sydd gyda cyfeillgarwch gyda. Chyfo chi'n nabod nhw dda, chi wedi gwario amser yn eu cwmni nhw. Nhw ydy'r person gyntaf i chi ffonio gyda newyddion da neu mewn argyfwn. Da chi'n gwybod be i ddeud i codi calon nhw, a maen nhw yntau yn gwybod beth sy'n eich poeni chi. A fel hyn mae Iesu yn gofyn i wneud yn y fengil Iowan. Ei drino fel ein mam, ein tad, ein brawn, ei chwaer, ein ffrind gorau. un dyn ni'n gwario amser gyda i ddod i adnabod. Chi'n gweld, unwaith dyn ni'n agosau, dyn ni'n gallu ymddiried yn llwyr yn ein gilydd, yn rhannu cyfrinachau, o, yn datrys problemau, ac union fel hyn, dyn ni angen bod gyda Iesu. fel ffonio ffrind um, neu galw am panad, rhaid ni fod mewn cysylltiad gyda Iesu pob diwrnod o'n bywydau. Yr ail beth i greu perthynas agos a cyfeillgarwch, mae rhaid cael ymrwymiad i'r perthynas yna. Chyfo heb ymrwymiad, does na ddim llawer o obaith gyrraedd unrhyw nod nag oes. Meddyliwch am arddwr yn trin yr ar, yn palu, yn tyllu, yn sicrhau y dŵr a'r cynusrwydd, ond y gwaith o flaen llaw sydd wedi sicrhau y canlyniad. Na i byth anhofio gwylio'r gemau Olympaidd dwytha, ac yna rhyw brydeinwr di ennill y fedal air, ac oedd o'n cael ei gyfweld ar y teledu, a maen nhw'n llongyfarcho ac yn dweud, wel, da iawn ti, llongyfarchiadau mawr, um, sut ti'n teimlo? O, a dyma'r athletwr yn deud, wel, o, mae o'n rhyddhad. Chi'n gweld, blynyddoedd yn ôl, nes i ymwneud ymrwymiad i ennill fedal aer yn y gemau Olympaidd. I wneud hyn, dwi wedi gofod byw yn wahanol iawn. Dwi wedi colli allan y partis teuluol, yr gwyliau dramor, dwi wedi cael anefiadau mawr. Ond nes i dal ati. Nes i dal ati. A fel dwi'n sefyll o flaen chi wan, gyda medal o gwmpas fy nhwdd, fedra i ddweud fod mae o wedi bod yn wertho. Chi'n gwybod, gyfeillion, mae Iesu yn gofyn i ni ymrwymo i'r perthynas yna. Ac os da ni'n difrifol gyda'n ffydd, Mae rhaid dangos ymrwymiad pob diwrnod yn ein bywydau. Rhaid i ni myfyrio, rhaid i ni gwario amser yn cwmni Iesu. A mae'r wobr yn enfawr, sydd yn llawer pwysicach a gwerthfawr na unrhyw fedal aur yn y Gemau Olympaidd. Ac yn drydydd, I greu perthynas agos, mae rhaid cael blaenoriaeth i'r perthynas yna. Mae gan y Saeson dywediad, what gets your attention gets done, a mae hynna mor wir yn dydy. A pan ydych chi'n meddwl am ein diwrnod ni, oes na dystiolaeth o perthynas ni gyda Iesu? Be dyn ni'n siarad amdan? Be dyn ni'n meddwl amdan? Be dyn ni'n darllen amdan? Rydyn ni'n gwylio ar y teledu, ac os ydych chi'n meddwl am ein siwrna ni gyda Iesu fel siwrna mewn car, a dwi'n cofio darllen yr llyrf gan J. John yn dweud fod mae siwrna ni gyda Iesu fatha siwrna mewn car, ydyn ni'n gadael Iesu dreifio'r car yna? Ydyn ni'n ymddiried yn llwyr yn y siwrna? Neu efallai dyn ni'm yn hoffi gadael siwrna a'r cyfrifoldeb i gyd i Iesu o'n bywydau. So dyn ni'n gofyn iddo fo eistedd at tu blaen y set yn y passenger seat. A dyn ni'n yna yn mynd ar hyd y siwrna a mae Iesu'n deutho ni lle i droi. Ond ar ôl dipyn, dyn ni'm yn hoffi rhywun yn busnesu ar ein siwrna ni. So dyn ni'n gofyn i Iesu fynd i set ôl y car. Ac dyna lle mae Iesu'n gweiddi, pa lle i ni droi, i ble ni fynd. Ond dyn ni'n gwrando ar backseat drivers na chdan. Na, dyn ni'n gwrando dim a dyn ni'n rhoi y radio fyny. Ond yr ôl dipyn, mae'r sŵn yn y cefndir yn mynd ar nyrfa ni a dyn ni'n rhoi Iesu yn bwt y car. A falla pan mae'n argyfwn yn ei bywyd ni, neu efallai mae yna Wasanaeth ar y Sul, mae Iesu'n dod allan o bŵt y car. Ond ar ôl i'r argyfwng fynd heibio, ac ar ôl i'r wasanaeth ddod i ben, mae Iesu yn bŵt y car unwaith eto. Efallai i rhai yn ni bellach, di Iesu ddim ar siwrnau'n bywyd ni, a ddim yn y car o gwbl, ond mae ar achor y lôn yn codi i fawd yn gofyn i cael ymuno ar y siwrna. Ond o ddifri, pwy sy'n codi dieithrin i fyny y dyddiau yma? Dyn ni'n mynd i nabod nhw, dyn ni falle i ofn nhw ac yn pryderu ac yn mynd heibio ar ein siwrna. Wel, falle mae hwn yn gyfle i ni edrych ac ail edrych ar beth dyn ni'n blaenoriaethu i sicrhau fod Iesu yna'n dreifio car ein bywyd ni. Wel, ers talwm, o'n i'n gweithio mewn pwll nofio a dysgu plant i nofio, a wna i byth anghofio hogan fach yn dod i fewn am ei gwers nofio cynta. Ac oedd hi'n nerfus. O, oedd hi'n nerfus! Pan mae rhi weld y dŵr, ar i dechrau crio. Ac nes i drio cael pob dim i cael ei nofio. Ond y peth agosa nes i gael i neud y diwrnod hwnnw oedd jyst ista ar yr ochr a rhoi dy thraed i mewn i'r dwr. Ond doedd 'na ddim symud o hynny. Ac ath hi nôl i newid. Ac ar y ffor allan, damai'n gofyn am ei bethodyn nofio. A finnau yn gofod esbonio mor annwyl â phosib fod ar yr achlysur yma, fi ddim yn cael i bethodyn nofio. Ond hefo bach o ymarfer ac ymrwymiad, fydd hi'n nofio a fydd hi'n cael ei bythodyn ac wrth gwrs, mi gath hi. Wel, gyfeillion anwyl, mae gennym ni ddewisiadau pob diwrnod o'n bywydau. Mae Iesu yn gofyn i ni aros yno fe. Ac ydyn ni'n mynd i wneud hyn hefo gymaint o ymrwymiad ac angerdd a pethau ydyn ni'n ceisio bywyd ffasiynol a modern y dyddiau yma. Os ddim, efallai un diwrnod fyddan ni o flaen ein arglwydd yn gofyn am ein bythodyn Cristnogaeth ni, a fydd yr arglwydd yn dweud, dim ond gwlychu dy draed a nes di. A fydd yr arglwydd yn gofyn, lle oedd dy cyfeillgarwch di o fewn ein perthynas ni? A fydd yr Arglwydd yn gofyn, Lle oedd dy ymrwymiad di i'n perthynas ni? A fydd yr Arglwydd yn gofyn, Lle oedd ein perthynas ni yn blaenor ieithau dy fywyd di? Aroswch ynof fi, ac arosa i ynoch chi, ac ewch bywyd o lawenydd, a fyddwch yn wirioneddol hapus. Er mwyn i enw.